Essalamualeýkum Türkmenler jikme-jik gepleşigine hoş geldiňiz. Biz jikme-jik gepleşiginde her hepde bir temany aýyl-saýyl edip gürleşýäs halypalar bilen bilelikde. Halypalar sizem hoş geldiňiz. Aýyl-saýyl edip gürleşýäs. Sähel gürleşip aýyl-saýyl edýäs.
Ýa-da jikme-jik gürleşýäs.
Halypa hökmünde özüm tanadýyn. Meň adym Amaş.
Men Akkaş.
Akış däl, sen sana daýda adyň. Kän eşitme diýen akış. Bolýar.
Ee, Meň adym Akış. Ee, Şu tema barada şu günki şepde gürleşjek jikme-jik temaňyzda Üçin dogry adam çagyrypsyňyz hakyk men iki adam gürlemeli bolsa biri men şu temada.
Hoo. Onda başlaýa Leýlik Atar Şalypada salam berse Atar Şalypa sen salam berjekmi ýa.
Hawa meň adym Ataş islendik temada belli bir derejede gürläp bilýän. Şoň üçin goşulmadyk işdämem galmaz nesip bolsa. Boldy boldy onda.
Bu günki temamyz kitap barada boljak. Ilki Akyş halypa seň bilen başlaýaly. Kitap adamlar näme üçin okaýar, kitabyň gelip çykyş taryhy ol ol bul şo zatlar barada aýdyp bere. Kitap diýlende bara indi okamak we gelip çykyş taryhyndan öňüçe bir mesele bar. Kitap saýlanda nädip saýlamaly? Men ýedinji klasda bir mugallymdan öwrendim. Kitap saýlanda eliňe alyp şeýle Burnuň ujy bilen seretmeli kitaba, aý, şeýle sahypalaryny obşy bir demde geçirmeli, aý, çynlasam menem ýazjak ekenim-laý şuny diýmeli, hemme kitaba şeýle seretmeli, aý, şundan çykjak lýuboý tema-da meni haýran galdyrmaz diýip, sebäbi kitaba derrew alyp içine çümüp, aý, gaty gowy eken diýseň, eýýäm sen her aý, her haýsy bir pikire gitmegi mümkin. Biri näme ýazsa, şoňa gitmegi mümkin. Şoň üçin esasy saýlamak. Geliň başda nädip saýlaýaňyz kitaby oka, okajak kitabyňyzy. Şony gürleşip bileris.
Gürleşeli onda. Menä kitap okamok. Okaýan barmy araňyzda? Menem okapdym. Şol okan kitabymy nähili saýlanyşymy aýdaýyn. Esasy internetde haýsy kitaby köp öwseler, Şony alyp okap görýän hökman. Oň üçinem Twitteri seredýän esasy. E, başga ýerlere seredýän. Iň soňky okan, okajak bolan kitabyň ady Baý kakam, garyp kakam.
Näçe şu kitaby okap e, ýaman gowy özüm ösdürdümmikam diýen.
Oň türkmençesi barmy näme? Ýok, men ony iňlis dilinde okadym. Men özüm iňlis dilini hem bilýän, men rus dilini hem bilýän. Bir adamyň hem baý kakasy hem garyp kakasy bolubilýän eken monsoň. Ýok, bir adamyň asyl baýlykdan, garyplykdan baglanyşyksyz iki kakasy bolubilmeýär-ä. Ol bir kakasy hakyky kakasy, ýöne neme, hakyky kakasy garyp bolany üçin, bu öweý kakasyny has gowy görýäni üçin ikisem deň ýalak neme edipdir, ýazar özüni.
Şu ýerde bir zat belläp geçmeli, eýýäm kitap diýlende göni ýalňyş kategoriýadan, ýalňyş kitapdan mysal berdi Amaş dostumyz. Men şular ýaly magazin bolan, populýar bolup hemmäň okap, şypbyk bolan kitaplaryny okam bilen ABŞ-na hiç hili gatnaşmaýan, ýöne şu günde üýşdük, çagyrdyňyz, gelip otyryn, şoň üçin şu wagt men gidemok şu nämeden. Sebäbi bu temalar eýýäm bar-a. Žurnal meşhur bolup hemmäň eşden kitaby bolsa diýmek şondan alynjak zat ýok we men şolar ýaly adama bara karzam bermeýän karzam soramaýan kitap diýlende men öz geografiýamyzdan öz töweregimizden Çingiz Aýtmatowdan başlamalymyka diýýän sebäbi şoň bir gowy sözi bar hemme duýgulary taryplap biljek dünýäde söz ýokdur diýýär ýöne oňa mätäçligem ýokdur diýýär Kitaplar aslynda bar-a duýgular bizi has duýgulara çüm çümdürmek üçin gerekmikä diýýän. Ataş halypa sen näme pikir edýäň bu barada? Kitap okamaýan biri hökmünde. Eee bu diýýäňe düşünemok. Asyl kitap diýilýän zadyň özi hasap ýöretmek üçin näme? Ataşam elbetde diýer welin ýöne şol indi kitap diýilýän zada geregem ýokmuka diýende indi hökmanam däl. Sebäbi ol kagyza, gaty daşa ýazyp hasap ýöretýän döwrümiz geçdi. Onnoň biri-birimize pikirlerimizi, zatlaram başga şekildedem indi ýetirip bolýar. Onda şular ýaly sorag. Kitap okaýan adam sylanylmalymy? Sebäbi bizde türkmende biri kitap okaýan bolsa, birden oňa päsgel berilmejek bolýar, hormat goýuljak bolýar. Meselem, sen bar-a şo Baý kakam, Garyp kakam diýip okaýan. Seni näme üçin sylamaly meselem?
E, men diňe men gürläp oturmaýyn, ýöne şu soraga gysgaça jogap bereýin. Eger bir çaga bäşinji klasa çenli kitap okajak bolsa okamaly. Ondan soň eýýäm erkek adama wapşe bolanok. kitap okamak. Eýýäm başga e, nemeleri, jogapkärçilikleri başlaýar erkek adamyň. 5-nji klasa çenli okajak kitabyny okamaly. Indi Indi- Juma aşýada Ata Şalypa dowam edip biler yzyny men. Ýa ol näme üçin beýdi diýdim Men wara beşinji klasa çenli. birazajyk sorag üýtgetsemem bolýar. Meselem, ýaňy aýtdyň-a 5-nji klasa çenli okasa bolýar diýip. Ondan soň okamagyň adama bir zyýany bolup bilermi? Ýagny kitap okamak hemme wagt peýdalymy ýa-da zyýanly wagtlar hem bolup bilýärmi?
Hawa, mende mümka diýýän asylam. Eýýäm ýa bäşinji klasdan soň şo çaga durmuşa özi gadam basmaly, öz pikirlerini özi edinmeli. Kitap okasaň eýýäm sen şo kitaby ýazan adamyň pikirlerini göçürip başlaýaň.
Indi mende bir sorag bar. Kitap okamak şeýle gowy zat ýaly aýdyp berdiňiz welin, indi biz türkmen milletine nähili garaýarys? Türkmen milleti beýik millet diýip garaýarys, dogry dälmi? Ylalaşmaýanyňyz barmy? Türkmen milleti beýik däl, iň beýik milletdir. Hawa, iň beýik millet. Indi türkmen milletinde Oguzhan atamyzdan gaýtsak-da, men hiç wagtam kitap okapdyrlar diýip okamadym-da taryhymyzda. Ýo, sen halypa ýöne Okalymyka bärde, kitap?
bärde ýalňyşýaň türkmenlerde taplar nähili diýip bir sorag bar-a. Hawa.
Şol aslynda bir wagtlar kitaplar nähili eken şol. Ýöne soň Ýyl Bolupdylar geçdi, geçdi, Soň üýtgäp, ekrançylyga üýtgäp. geçip kitaplara geçipdir a. Hawa, hawa, ilki Ýeriň tabyny.
kitaplar nähili diýip neme edilen ol. Adamlar ilki ýagdaýyny soramanka kitabyň ýagdaýyny sorapdyrlar.
Ha. On, ol soň türkmenler irden turup atyna salam berýär, ol-bul, onda o zatlar soň döredilen nemeler-dä, hä? Ýok, aslynda ýaňy türkmenler kitap okamaýar diýeniňiz belli bir derejede dogry bolup biler, sebäbi türkmenler kitap okamasa-da kitap okaýany sylaýar. Men şo ýerde türkmen milletimiziň şu häsiýetine goşulamok. Meselem, kitap okaýan bolsa bir hilek okaýan, bilim, ylymyň yzynda adam ýaly görülýär. Ýöne kitap diýeniň, a bir kitap okap ot, eý dur ýuwaşrak boluň-eý okap otyr diýseň, O-da Kerim hally okap oturan bolsa, şony sylamalymy?
Eger bäşinji klasa ýetmedik bolsa, okasa bolýar. Ýöne ondan soň eýýäm has durmuşa degişli temalar başlaýar-da. Ýöne. Ýo, asyl bir adamyny kitap okap, okaýan üçin däl-de, adam bolany üçin sylamaly dälmi? Kerim hallyny näme üçin sylajakýar? Haa sen nä tiktokermy akşalypa.
Men indi ana o tiktoker bu ýerde ýan başga mesele açylýar da tiktokeram bolup bilerin ýöne şular ýaly bir mesele bar sungat işgärlerine elbetde zat diýip bolmaz ýöne meselem men diýeli oglum ulalyp kitap okawaty aý aý oglum hawa tüweleme okapsyň ulalypsyň aý Malades zat diýsem okap otyr baryp seretsem oda baý kakam garyp kakam otyr otyran bolsa aý
Sen indi baryp soramalla men olaň haýsy diýip.
Indi bara men birazajyk şu taýda temany üýtgedeýin. Indi şuny ýaly bir gürrüň bar. Eý, bir kitap okadym, durmuşym üýtgedi, bir kitap üýtgedim, äw, bir kitap okadym, başga zadym üýtgedi zat diýen adamlar bar-a, bilýäňmi? Şol ýaly pikirlere nähili garaýaňyz? Meselem, sizi täsirinde galdyryp, durmuşyňyzy üýtgetjek derejede täsir eden bir kitap barmy ýa-da şo zada ynanýaňyzmy? Men ynanýan. Ýöne iň soňunda aýtjak pikirimi.
Bolar. Eee.
Bolar. Ataş halypa, Amaş halypa siz.
Kitap bir adamyň durmuşyny Eý, men üýtgedip biler öýdemok. Dogrymy aýtsam. Durmuş, bir adamyň durmuşyny diňe durmuşyň özi üýtgedip biler. Bir zat okap ýa görüp üýtgedip bolmaýar. Diňe ýaşap, öwrenip, tejribe edip üýtgedip bolýamyka diýen.
Aman Şaripa.
Özümden pikir edýände, okan kitaplam meň durmuşa nähili, meň durmuşyma nähili täsir etdi? Şony pikirlärem otyryn welin, dogrymy aýtsam, Iň soňky hemme kitaplarym, Iň soňky Bäşinji klasda okan üçin kän ýadyňa-da düşýän däldir. Olam, olam, olam dogry bir tarapdan, ýöne şol okan kitaplam azajygam bolsa täsir etdimika diýýän. Sebäbi Ýo, nähili kitaplary okadyň sen? Bäşinji klasda nähili kitaplary okadyň? Şol diýşim ýaly, şo wagt haý, nähili populýar bolan bolsam, mysal üçin, klasdaşlarymyz bir kitaby has öwüp okan bolsa, Şolaryň yzyna düşüp, menem şo kitabaly okaýardym. Şo saýada, mysal üçin, Ykbal romanyny okadym. Ondan şol internetde gabat gelip, Baý kakam, garyp kakam okadym. Oň daşyndanam neme, biologiýa kitabymyz bardy, ene dili bardy. Ýa, ol okuw kitaplaryny aýraly. Okuw kitaplar däl. Okuw kitaplar başga bolaýýam. Neme, ýaňy Ykbal romanyny okadym diýýäň bolan şu Bahar Hojaýewanyň Bir aýdym bady bolyn şo ykbalyň içini ýakyp bolýamy? Gözüm ýaşdan dolduryp çyndan söýesim gelýä ykbalyň içini ýakyp bagtly bolasym gelýä diýädä. Şo barada näme pikir edýäň? Ykbal romanyny okan adam biri bolup. Eý indi men okanma esli wagt boldy bolyn Bahar Hojaýewa oýnan o kitabyň içinde.
Obat Bahar Hojaýewanyň familiýasy hem üýtgeşikdämi, o durmuşa çykanokdy. Ha. Ýok, Bahar Hojaýewanyň familiýasy öňdenem Hojaýewa dälmi?
Ýogam bolaýmasok, Kowal romany ýazylan wagty.
Indi gowy Bahar Hojaýewa-da gowy ýazyjy. Şu ýerde men bar-a, şeýle men, meň durmuşym nähili üýtgedenini gürrüň bereýin. Meň bir kitap üýtgetmedi meň durmuşymy, bir kategoriýa üýtgetdi. Meselem, şahsy ösüş diýip bar iňlisler personal development zat diýýä öýdýän şoňa indi Amar halypa sen ýedi dil bilýäňä şo bolýa dämi iňlisçesem iňlisçe okan Hawa hawa türkler indi bärde türk diňleýjilerimiz üçinem aýdalyň kişisel gelişim diýýäler türkçesine Hawa men men şuňa durmuşym şeýle üýtgetdi kişisel gelişim Kişisel gelşim okaýan adamlardan wapşe daşda durmaly. Märekede tabakdaş bolmaly däl diýip, şolar ýaly üýtgetdi meň durmuşymy. O näme üçin? Şular ýaly ýaman gaty erbet zyýany bar. Meselem, Deýl Karnegini mysal berip bolar, Türkmenistanda da ýaman meşhur boldy. Tekkiz muntda ak dünýäni nädip üýtgedip bolar, akymy. Hatda Stambulda o wagt gezip ýördüm, öýlenmegiň aladasyndadym. Gowy görýän gyzym bardy, başga şähere gitdim, şoň üçin gymmat samolýotdan bilet alyp bardym, zat etdim, tanyşýas, zat edýäs welin, Deýl Karnegiden mysal berdi, göni yzyma samolýot, yza bilet aldym, şondan soň Nijek görýänim. Soň öýlendiňmi şoň bilen? Oň bilen öýlenmedim, şony tanaýan dostlarym bilenem aramy goýdum, instagramyndanam aýyrdym daže,
Ýok, meselem zyýanlary barada azajyk mysallar aýtsaň has düşnükli bolar diňleýjilerimiz üçin hem. Indi oňa birje mysal aýtmak ýetik, meselem Deýl Karnegi ýa-da Atomic Habits şo zatlary okaýan adam dur adam eýýam her haýsy bir kitaby okanda özüne netije çykaryp bilmeli. Bir çeýnäp bermeli däl saňa. O şo Şahsy kämilleşdir kitaplaryny eýýäm çeýnäp bermeli, eýdi üýtgetmeli diýýär. Seň meň durmuşymda näme işiň men özüm üýtgederin. Sen maňa romandan aýdyp ber ýa-da Çingiz Aýtmatow ýaly duýgulardan habar ber. Heý dur bir munt Akyş halypa. Haw diňleýän.
Näýemen seň özüň arada neme diýdiň däme men Näme diýdim? Atomic Habits diýip kitap okadym men durmuşymy üýtgetdi diýdiňä indi näme sapyrsyrap otyrsyňa. Ýok men men näme üçin okaýan bir kitap okanda. Şu kitap okalmaly kitapmy okalmaly däl kitapmy onam okalmaly dälleriň arasyna goýdum men şo kategoriýa.
Ýagny her bir kitaby okap görjek diýýäňdä näme bolsada. Ýok men şeýle seredýän men aý başynda-da aýdyp geçdim kitap alanda şeýdip burnumyň ujy bilen gözümiň gyýtagy bilen seredip hemme sahypalaryny geçirýän. Eger aý borlaý çyllasa menem ýazarynaý şu kitaby diýýän bolsam okamok. E şujagaz ýeri nähili bolduka diýip seredýän. Onsoň eýýäm bu-da eýýäm şu kişisel gelşime menä türkçe özüm halamok, türklerem halamok bolny ýöne şo kategoriýa üýtgip degişli bolsa onnoň hümm diýen bolýar şu kitaby biriniň elinde görsem şuda eýýäm aýdyljak adam sebäbi durmuşymyzda gaty lyşny adamlar bar Indi biziň durmuşymyzy kynlaşdyrýan ýene bir zat näme? Men o barada aýdyp berjek. Eýýäm meni täze çagyrdyňyz. Meň bilýänimi bilýäňiz bu barada. O tema gelse aýdyp bererin onam.
E, bir zada üns berdiňizmi? Şu e, indi kişisel gelişim diýilýän kitaplar hiç hem galyň bolanok. We şu kitap indi meň ýaşaýan ýurdumda nemäň gapdalynda satylýar. Bu iýip içilýän zatlaň noýba, nohut şoňa zatlaň gapdalynda durýar. Buny gidip kitap satylýan maginlerden tapyp bolanok muň ýaly kitaplary. O diýmek näme diýmek bolýar? Bu kitap birazjyk näme myka diýjek bolýanda. Her adamyň el ýetirip biljek ýeri. Şo kitaby almak üçin kitaphana gitmesin adamlar. Şu ýerde sogan bilen kartoşkany gapdalynda-da sataly diýip, şo niýet bile goýuldymyka diýýän. Biram okamagy aňsat bolar ýalam, ýukajyk bolýar şon ýaly kitaplara üns berip gördüňizmi?
Oňa.
Kitap diýilýän zat ýöne men.

Siňdirer ýaly has has gowy siňdirer ýaly kitaby kagyzlary ýuka bolsa. Has siňdirer ýaly me siňdiren zatlary nämedir ýaly bolupdyr.
Hemmesem şo prosesiň bölegi diýip aýdýanda. Ýöne Harry Potter.
Ýazma diýjek bolýan bolaýmasalar ýöne olar bara.
Şiwa sen ýene-de listini ýumşak etde ýazyber meň pikirimçe.
Ýöne öçerdiňiz malypalar bilemok şu sosial media çykansaň bara bir zat kynlaşdy durmuşymyzda. Öň kitap okaýan bilen okamaýanyň tapawudy gaty bellidi kitap okaýanyň meň ýalydy kitap okaýan adamlar bir Sözli adam mylakatly her nämä Aý, muň bilen toýa-da gidip bolar, märekä-de, swidaniýa-da gidip bolar ýalydy. Ýöne sosial mediýaň zyýanlaryndan indi TikTok, Instagram çykurady welin, birhili bilip bolanok şu adam kitap okaýam, okamaýam. Sebäbi gysga wideolardan gowja-gowja frazalary öwrenýär welin, ýalňyşdyrýar, Aý, bu okaýarmy, karaýarmy diýdirýär. Su uly meselemika diýýän durum döwrümizde.
Ýaman gowy ýere geldiň aslynda. Şol şol TikTok, Instagram ýaly platformalar bizi nämäni görkezýär aslynda? Indi kitabyň wagtynyň dolanlygyny. Üç ýüz sahypalyk kitaby men on dört sekuntlyk TikTokda görüp öwrenibilýän eýýäm. Bize ýam şo döwürde. Hmm.
Onda Ýaman näme üçin dogry içişlik ýere etmeler barmak ýazýar olar? basdyň men nara soragy neme deýin-de. Kitaby indi käbir adamlar äý öňki döwrüň kinosy ýalak bir güýmenjelaý diýip seredýän adamlar bar-da şoň bilen alyşýaňyzmy? E, hawa, edil şo şo pikirde menem. Gaty könelişen bir neme. Eee.
Güýmenmek üçin kitap okamak gaty içgysgynç zat dälmi aýol?
Hawa şoň üçinem tiktok görmeli, köpräk instagrama girmeli zat etmeli. Sebäbi öňki diýşim ýaly ýüzlerçe sahypalyk kitaby şo bir wideodan görüp alyp bolýa eýýäm.
Indi şu oturanlaň içinde bir okan kitabyny öwjek adam ýokmy? Şu kitap gowy eken diýip. Bir kitaby ara alyp maslahatlaşyp bilemzokmy şu wagt?
Bir Eee. kitaby ara alyp maslahatlaşyp bilerim kak diýýän. Ýöne indi men eýýäm siz bilen bir kitaby ara alyp maslahatlaşmak üçin on birinji klasa gitmeli bolýan. O wagtam näme kitap barka iň soňky gezek? A şamat Ýo, sen- ertekilerki.
Sen bize nämäni aýdyp beräý? Baý kakam garyp kakamyň aýtjak bolýan esasy zatlaryny aýdyp beräý? Yy, baý kakam garyp kakam meň üçin aýtjak bolýan zady, yy, kän okuw bilen arasy, okuw okamak, goýmak bilen arasy ýok, bir derde ýaramaýan adamlar, aldamak üçin adamlar şu diýmek üçin peýdaly. Elinde ýa kitaplygynda şola, şol kitaplary görmek üçin. Tä eýdip baýap bolana. Menem baý bolup gördüm o wagtynda eýdip baýap bolana. Nädip baý bolýa ol asyl?
Am Amars halypa sen aýtyp ber hany. Sen iň soňky gezek şony okapsyň. Ýok men gaty gaty öň okadym ony şu taýda meň ýadyma galyşyna görä kakaň baý bolsa iň gowusy şoň ýaly galypdyr kellämde.
Ol ol aslynda kitap Aý diýjek ony biz bolýan çaga zady. kagam bilýäs-ä ony.
Aý bar aýdýan zady neme öýdýän kakaň baý bolsa arkaýyn öýlenýäň maşynyňy alýaň jaýyňy alýaň soň diňe işe gatnabermeli diýer öýtýän şu taýda. Ýok ol umuman beý diýjek bolýa ataň garyp bolsa seň günäň däl ýöne gaýynataň garyp bolsa seň günäň diýjek bolýa. Indi görzi birje sözden bilen eýýäm zat edäýmeli kitapda. Hawa, bir bir bir sözden bilen aslynda tutuş kitaby jemlediň ýaly.
Hawa. Eý, men indi temany başgarak bir ýere öwürmek isleýän. Kitap bar-a, kitap okan wagtyň düşünip okamak we kitap okamak üçin okamak diýip bir zat neme edýärler. Men başyma gelen bir zat aýdyp bereýin bir wagtlar. Biri maňa bir kitap maslahat berdi. Kitabam aý bir gynançlyrak kitapda, kitapda näme diýilýär bir adamlara organ zat ýetmese, şolary adamlar klonlaýarlar dan, şolaram belli bir wagt ýaşamana rugsat berýärler, soň organlaryny alýarlar dan näme edýärler, şon ýalak bir kitap. Onsoň şu kitapda-da biri indi olar aslynda robot ýalak Özlerini duýýalar daa. Ýöne biri adama meňzejek bolýar bilýäňmi, aýdym diňleýär, zat etýär, eýtýär, beýtýär. Onsoň oň şo taýdaky neme baş roluňam bar, her gün diňleýän bir aýdym bar welin, şo kitaby maslahat berene şol aýdymy ugratdym, ol bu näme diýip sorady daa. Eý men aýtdym, şonça saýpada şol aýdymy görýäň-dä bilýäňmi, bir açyp diňläp görersiň häzir.

Aýdany üçin okadym ýörite. Ýaman galyň kitap. Ýagny biri üçin eden iň uly zadyň näme diýip sorasalar bäş ýüz saýypa kitap okadym men. Gyzdym aýdan adam.
Bäş ýüz sahypa kitap okadym. Şol şol wakany ýada saldy-da. Şondan şondan öter men nädip özümi dokazat etmeli bilemok. Eý menä bara menä kitaby nesiller arasy köpri şeklinde ulandym nähillek diýersiňiz. Okuwçykam bara men aslynda kitaby kän halamokdym ýöne klaskam bolany üçin bara hemişe okaýan ýaly görünmeli bolýadym. Hemişe ýanyma kitap göterýän mejbur o soň okadym kitap göterensoň. Göroglyň eposyny iki gezek dany okadym onam bilýän zat o soň soň soňlary bara Mejbur şeýdip, Eý, hemişem kitaply şul bolan zat diýip gürleýärdiler klasdaşlarymyz mekdepde şeýdip gürlänsoň, onsoň mejbur hemişe ýanyma kitap götermeli boldum. Bir kitap göterip berseňem bolanok. Onsoň şeýdip-şeýdip mejbur okadym. Soňam okuw gutardyk, zat etdik, mugallym zat bolduk belli bir döwür. O döwürem indi Eý tiktokdan pulamok instagramdan habarym ýok şo täze döwüre aýak uýduryp bilenok diýdirmejek bolup kitap göterdim elimde hemişe sapaga girsemem köçede kämem goltugymda bir kitap bolýa oda aslynda men siziň döwrüňiziň adamy däl men geçmiş bilen baglanyşykly diýmek üçin hemişe wid üçin elimde göterdim Şeýt eseňem okamaly boldum. O-da meň durmuşyma birhilek peýdalary etdi, köp zat öwretdi. Ýöne diýerin wide etmeli däl bolamyna-da men hiç zat ýetirmezdim. Şu tarapyndan. Onda sen häzirki döwürde MacBook näme bolsa öňki döwürde kitap şol diýjek bolýaňmy?
Hawa, hawa, men ýöne ulanyş Inemem tapawutlyrak boldum gaty. Öň akylly görünmek üçin ulanyp, indem men geçmişe bagly diýdir. Wid üçin ulanyp, ýöne şu şeýdip peýdalanyp ýör. Akşalipa ýaňy Görogly eposy diýdiň. A Görogly eposynyň iň gyzyl gyzyl okan şahasy haýsydy?
Iň gyzyl okan ýerim-ä Harman Näli bilen bolan suluçylar. Sebäbi o ýerde harman däli indi halk döredijiligi dabi göreolaypasy. Ha. Bir ýerde bir ýerde nämäni öwrenip bolýar harman dä göreoldan ýeňilýär harman däli. Birinji Ha. gezek türkmen milleti türkmen halky geçmişde birinji gezek bir aýala ýeňilmegi kabul eden şu eposda. Başga hiç ýerde türkmen agaň aýaly ýeňilende görýän dälsiňiz. Diňe şo ýerde Harman Näle ýeňilýär. Şo taýda meselem Harman Näle aýtýar, Almadym ýaryň pendini, Emeýdim lewliň gandyny, Çaprazly ýakaň bendini Açsam goşa nar görüner diýýär. Görogly näme diýjek bolýar şo taýda? Görogly şo ýerde diýjek bolýan zady, o wagt epilasýon operasiýa nemeleri ýokdy-da, merkezleri. Onsoň olar ýaly gözel gyzlaram dym az, seýrek tapylansoň, Onam tüňi görseň şo Göroglyny gürrüň beren adam gören ýat onam hyýal ederler aslynda. Göroglam ony görmedik. Ýöne hyýal edip hyýal edip şo ýerde bir gözelligi taryplaýar. Indi ýaňky halk döredijiligi diýdiňiz Görogly eposy dogry dämi? Hawa. We ýaňky ýaly setirler geçýär. Birinji bilen birinji soragym-a halk nädip Oturyp bir eser döredibilýä onça halk. Nirän Hawa. halk döredipdir ony nädip döredipdir. Aha.
Men bilýän Kim şu soragam. goşýa kim aýyrýa otaý. Dogry adama soradyň.
Ýaman dogry adama soradyň. Aha. Ilki şony bir aýyl saýyl edeli onsoň ikinji Haw. soragymy berjek. Bolýa bolýa aýyl saýyl edeli. Halk dörediji şu bolýa. Türkmen aga öň kitap okamadyk. Belli okan türkmenleri bar atlary belli olaň Magtun eý gö Gorkut ata diýdi ondan soň ondan soň okanlaryň atlary belli. Okamadyklaram şunda toýda märekede agyzdan agyza dilden dile Meselen o wagt çigit bolmadykda çigit çakylmadyk ýöne şuny ýaly epos gürrüň berlen. Onda her kim bir zat Dur bir goşýar. talypa ştady düzetmesem bolanok Çigit çakylanok çigitlenýär. Aha. Hawa çigit Ýok, o wagt çakylýan eken, soň çigitlendi ol, kitapçyk guransoň. Onnoň şo döwür dilden-dile geçenseň, halk dörüjiligi şoňa diýse, halk dörüjiligi meselem, aýdaly, Maryň territoriýasynda has näme diňlenýänini bilýär-de, şuny ýaly gürrüň berýän bagşylar ýa-da halkyň öňündäki adamlar Şoňa görä şo ýerini has çişýär. Meselem, Maryda has nary ulylar hasap neme edilýär. Ärsalylar belki armyt halaýandyr, şo ýeri gürrüň berilýär. Şeýdip şeýdip halk dörejiji bolýar. Bir kitap edip ýazylmadyk halkyň arasynda gürrüň berilip toýdan toýa. Onda bagşylardan gelip çykanmy asyl halk döredijiler? Edil diňe bagşylar diýip muny çäklendirmegem dogry bolmaz.
Mary diýdiň ol in nememi Azat Orazmy? Ýa-da obýektni maryň gürrüňini etýäň. Ýok, meselem, her kategoriýa, her geografiýaň öz gowy görýän nemesi bar, meselem, aýdaly, Balkan. Ýok, Azat Oraz aýdymynda aýdýar-a, Men Azat däl, men Mary diýýär-a.
Oba, şo Mary, hum. Ikinji sorag alaýyn, Ataş halypa.
Indi ikinji soragymam indi ýaňky-ýalak, indi türkmen bir edebine, ekramyna üns berýän halk-da, taryhy boýunçadam.
Haýsy taryhda üns beripdir? Haýsy taryhlarda üns beripdir?
Eýni şo bäş müň ýyllyk taryhda umuman üns beripdir diýip bilýän men-ä. Ýalňyşýan bolsam düzediň welin, şolar ýaly halkyň döreden eserinde nädip ýaňky ýaly birhili bir gelişmejek sözler bilen neme beýan edilipdir-dä. Ulyň kiçiň indi okuw kitaplarynda okalýan bir eserde olar ýaly setirleriň geçmegi ýalňyş dämi siziň pikiriňizçe? Aslynda şu dünýä ýüzünde Jumaş halypa sen gowy näme etjek bolduň men şuny ýadymdan çykmaka diýen meň ýadymdan çykmaýar hem ýatkeşligim gowy ýöne Iň gowy meňzetmälerden türkmenler miwelere meňzetipdir we dünýä ýüzünde tapylýan miweler, meselem, nara meňzedýär, alma meňzedýär. Ýaponiýada okasaňam bilip düşünip bolýar, Amerikada oka. Haýwana meňzetse näme etjek? Kyn. Ýa-da aýdaly, mango meňzetse nädip düşünsin? Gyrgyzy, meselem, Görogly eposyny gyrgyza okat, o-da mango meňzeden bolsa o ýerini, bu ýerini nädip düşünjek? Aslynda Şu epos meselesinde türkmenler number one dünýäde sebäbi iň köp ulanylýan miwelere meňzetmek hem haýwana meňzetmändir ýada häsiýete ýada duýgulara meňzetmän göni miwä meňzetmek. Ýa umuman meň diýjek bolýanym köpçüligiň ýediden ýetmişe köpçülige elýeter bolan eserlerde şu setirleriň geçmegi ýalňyş dämi aslynda? Ýa näme üçin ýalňyş bolsun durmuşyň içinden bir zat dämi ol? Hawa Allatagalaň beren duýgulary.
Ýa duýgy berlendir ýöne her ýaşyň öz nemesi bamyka diýanda bir Şoň üçin ol bar-a okamaly mesele. bilmeli zady ýa düşünäýjek zady. Gaty gowy bellediň meselem şoň üçin miweler ulanylanyň şo peýdasy bar meselem on ýedi ýaşdan aşakda nar diýsen diňe iýilýän nar gözüňe gelýä Ol sen toýlara, märekelere gidip uraýaň welin hä, nar diýse aslynda tapawutly ýerde iýilýän ol. Şol ýaly logiçsinda zatlar, aforizmler. Tapawutly ýerde iýilýän nar? Düşünmedim laý taýyna. Tapawutly ýerde ulanylýamy ýa?
Aýna nara hawa her türlü iýip bolýada. Sen nary iýip bolýa ony edil goşgudaky nar iýilýän nar dällämi ol göçme manyda diýip düşündim Ýo sen menem. öýlenmedik öýdýän iýilýän ýerlerem bar o naryň.
Ýöne ölçegli ölçegli meňzedipdirler bolmasa kädi diýseňem meňzedermeli garpyz diýseňem Eý ölçegli meňzedip diýeniň naryňam ulysy kiçisi bar dagy. Ine garrygalaň naryny göz öňüne getirmeli. Türkmen diýlende garrygalaň nary birinji ýerde durýandyr.
Garrygala myhman barsaň gujagyny geren naglar diýýär dagy. Eý bolýanda nemäli temany birazajyk ýene men soragymy soraýyn. Indi Kitap diýilýän zatlar-a okap kän öwrenip bolýamy ýa gezip kän öwrenip bolýamy, görüp kän öwrenip bolýamy şonuň üstünde-de durup geçäýeliň. Sebäbi öňler bir neme bardy. Neme? Okandan okan köp bilermi ýa Gören köp bilermi diýip bir zat bardy. Şony azajyk üýtgedüwräp, şoň üstünde bir gürleşäliň. Men şu ýerde durmuş tejribäme görä jogap berjek şuňa. Edebiýatda nähili geçýär, literatura näme diýýär, bu zatlar barada ony kän bilemok. Iň köp öwrenýän wagtyň, sokulan wagtyň. Adam sokulanda köp öwrenýär.
Ýok indi sen sokulanda şo tema degişli sapak edinýäň da diňe. Kitapda bolsa ençeme temalar barada, mowzuklar barada agzap geçilýär da.
Şu ýerde indi asyl iň köp bilýänler aslynda gaty neme. Öňki döwürler indi köp okan köp bilerim köp gezen diýe. Aslynda ikisini bileden köplerimiz. Öňki döwürler derwüşler hem gezýäler hem okaýalar. Bu döwrem bekpekerler. Bekpekerler bara ýöräp gezýänler. Asl öňki döwrüň derwüşlerida. Ozaň kitabam aslynda instagramlar bilýän gezýä instagramda paýlaşýara. At diýdi şoşaň. Näme diýip okanam köp bilmeýär, köp gezenem köp bilmeýär. Şol öňki derwüşleriň golýazmalary diýmek, şu wagtky Backpackerlaň blogy. Hä, gezýänleriň Instagram storileri. Hawa, hawa, hawa. Onsoň Indi şu şu döwürde ýaşamagyň bir gowy tarapy şu. Indi bu şu döwrüň derwüşleri bar-a bakpakerler. Şolar hem gezip görýä, hem bize görkezýär-ä. Aslynda sen oturan ýeriňde hem gezip, hem görüp bilýäň. Bu diýmegem näme diýmek? Indi hemmäň interneti bar, hemmä zat diýmek. köp bilýär diýmek. Biz köp bilýäs indi öňki döwre görä.
Onda okamoň bir peýdasy ýok diýjek bolýaň daky şalypa bir köp zat aýdýaňyz ýöne hiç zat aýtmadyňyzda sorag bilen bagly. Batyr berdiýew ýaly boldummy bu ýerde men. Şeý diýjek bolýan, ýeke özi peýdasyz diýjek bolýan. Meselem, käbir zatlar ýekeözli giden aga, zakuska diýem, ýanyna zakuska bolmaly diýem. Şolar ýaly bilelikde edende bir ganat guş bir ganat bilen uçup bilmeýär. Iki ganatam bolmaly, şolar ýaly düşündireýin. Bir ganaty bolsa guş bolmaýar aga tagam. Owa, meselem, guşuň bu guş bolanok-da, ana bolup bolanok. Şonuň üçin bilýän adam bolup bolanok bir näme bilen, bir ganat bilen. Batyr Berdiýew diýip adyny agzadyň welin indi biz aslynda bärde gyýbat etmek ekeni halamyzok hijimizem. Ýo men ony ýazap diýmedim. Şoň üçin eger Batyryň özi gelesi gelse biz ony myhman edip alarys. Ýa hawa alyp bilersiňiz. Batyr eger. Hawa. Indi hawa bir myhmannamyz bolar nesip bolsa indiki bölümlemizde bolin. Neme diýjekdim indi ýuwaş ýuwaş jemläliň soňky soragymam men soraýyn. Kitap okamak diýä käbir adam aýdýa kitap okamak diýä ol adamlaň indi Jumaş halypa, Jumaş halypa, sözüňi bölýän şu soragyňy soramakaň menem Ataş halypa bir zat soraýyn. Sora sora.
Aha.
Şu hiç ömrümde hiç kitap okap görmedim diýdiň-ä, nähili peýdalaryny gördüň meselem? Kitap okamadym we şu üç zat meň ömrüme peýda etdi diýip, ýagny geljekki nesillerem okamazlyk Şu üçin. şekilli aýdaýyn, men edil şu peýdalaryny gördüm Diýmegä indi birhili bolar, sebäbi men ömrümde köp zatdan peýda gördüm, olaň haýsy kitap okamazlygymdan geldi, haýsy başga zatdan geldi, ony seljerip bilemok-da. Ýöne kitap okaýan adamlar bar töweregimde we men şolardan hiç zadym kem däldigimi göz ýetirdim-de, kem däldigime. Islendik temada gürleşemizde ýa bir tema barada pikir ýöredemizde, köplenç ýagdaýda şolar bilen deň ýa-da şolardan has gowy pikirleri orta atyp bilýändigim sebäpli kitap okamagyň edil zyýany bar diýip biljekkä, ýöne bir üýtgeşik peýdasy ýokdur diýip pikir edýänna. Meň özümem okean okamanym üçin kän zyýanynam görmedim. Şoň üçin töweregiňdäkiler görýän bolmagy ahmal ýöne ony bilemok. Ýöne menem kitap okanlardan gaty köp zyýan gördüm. Onam aýdyp geçeýin. Pek öte dogry düşündim. Do töwereginde kitap okaýan diýip ýörenleriň aslynda okamaýan bolup bilermi? Ol ähtimal.
E, bolup biler ol in. Ýa on birinji klasda okan bolup bilermi iň soňy bäşinji klasda başlap.
Aý ýok edil okaýanlaram bar. Edil hemmesi ýalan sözleýändir öýdemok. Dogry.
Düşündim. Jogabymy aldym. Maňa bärde göni ataka bolan ýaly boldy ýöne men inteýin pikirimiň arkasynda şu döwürde kitap okamak wagtyňy boşa sarp etmekmika diýýän. Açyň
Indi wideolary görüň. Aha. Ha indi soňky soragymam sorap galaýyn men şu köp nemeleň agzalýan zatdary şu türkmençe terjimesinem gördüm türkmençe terjimesi empatiýa bolýan eken oňam neme diýýä biriniň ýerine goýýaňa özüňi şo zadyňy diýýä ýaman diýýä artdyrýa diýýä meselem kitap okamak diýýä esasanam roman okamak diýýä nähili garaýaňyz şo temada Biriniň ýagdaýyna düşünmek, biriniň ýerine goýup görmek derejede özüňi ösdürip bolýar diýýär kitap okap diýip. Ýok, ony diňe kitap okap edip bolýar. Men-ä okaman, okamasamam edip bilýän ony. Men, men köp edýän. Biriniň ýerine özüňi goýmak böleginde, ýaňky empatiýiň däl-ä, krinj diýýärler-dä, TikTok-da, mysal üçin, Köp gabat delýän. Mysal üçin başgasynyň ýerine özümi goýup utanybilýän men. Şuny kitap okamasamam şo duýgy mende bar diýmek. Indi utanan wagtyň kimden utanýaň meselem? Eee şonuň ýerine özümi goýýanymam öz özümden utanýan.
Şoň ýerine özüň goýýanyň üçinmi? Hawa hawa.
Göz öňüme gelip gidýärda birden eee edýän hereketleri görüp. Ondan soňam utanç utanç duýýanda. Bir adam ýöne şo bir zady gaýtalap otursa eýýäm şoňa garşy bir türkler bagyşyklyk diýerda ýagny şoňa garşy bir direnç içiňde döreýä diýýä. Ondan sen şeýle öz ýeriňe ýöne goýup goýup utanyp ýörseň eýýäm belli bir nokatdan soň utançsyz bolup gideňokmy özüň.
Bu babatda pikirlenmedim dogryny aýtsam. Men-ä şular ýaly seredýän, aýtdym men burnumyň ujy bilen seredýän başda kitaba diýip. Şu özüňi ýerine goýup görmek empatiýada Knut Hamsunyň Arşyk diýen kitabyny okadym. Mundy kitaby sizem belki okan dälsiňiz. Açlyk diýýäniň.
Açlyk romany bir sany ýazar, ýazyjy, ýazyjy bolýar, gazetlere köp ne ýazýar, kitap ýazýar. Ýöne wapşe aç satyp bilmeýär şony. Günde günde iýjek çöregini bir tapýar, bir tapmaýar. Men şonuň ýerine özüm goýup, goýup bilmedim. Samsyk, sen satyp bilmeýän bolsaň diýmek şu kär däl. Müň sekiz ýüz togsanynjy ýylda ýazylan roman. Diýmek şo wagt öten ogşa git bir mal bak feodalizme bir peýdaň bolsun kärizgen gaz mekge jöwenek diýjek men göni ýazgarýan şony meselem. Durun ýene bir söz ýalňyş gitdi kärizgen gazlanokda käriz gazylýa dälmi. Käriz ýazýanlara käriz diýilýär-dä. Ýok, käriz diýenler bilen tirkeş diýdim men. Ýazyň ýalňyş söz türkmençe ýalňyş söz bolmaýar. Käriz diýen gaz diýdiň-dä. Ýa-da ýalňyş gür diýdiň. Ýok, käriz diýen türkmen kitap. Kitap okaýan adam hökmünde bu ýalňyşlyk ýaman gödek bolýar-da.
Men edil bir programmada birem birinji podkastynda bagyşla diýjek däl. Sebäbi men näme zat näme etmedim. Diýjek bolýanym, asyl tema geljek bolsak, empatiýa duýgusynda şu, hä, şu kitapda özüňe empatiýa goýup gördüňmi, ýerine goýup gördüňmi diýip, palan-palan kitap diýseňiz, men zat edip gören, ýöne iň soňky gezek şo kitapda men özümi synadym ýerine goýup görmek üçin, o-da romanyň aslynda gahrymanyň samsyk hereketdigini, bagyşlaň, men bular ýaly gödek sözem ulanýan, ýöne türkmençede käbir sözler gödeklik däl, aslynda durmuşy öwredýän zatlar, Amaş dostumyzam başda belläpdi. Şular ýaly seredýän. Göni eleştirel seredýän.
Düşündim. Aý onda bara. Menem öz pikirimi aýdaýyn obşi. Kitap okamaly. Peýdaly wagtam bar. Ýöne kitap okasaňyzam düşünip okaň. Maslahatym şol. Zyýanlaryny aýtdyk haýsy kitaplary okamaly däldigini aýtdyk gaty peýdaly näme boldy aslynda bi bu günki epizod. Hawa.
Indi Kerim agaň bir dört setir goşgusy bilen ýapaýlyň şuny. Hä elbetde.
Biri on müň kitap okap baryp ýatan bisowat Biri oýnam kitap okap gudratdy ýa. Şol bir kitap okasagam şo ikinji aýdýan adam boljak bolalyň dälaý sag boluň onda. Indi öňki aýdan goşgyňy bir sözme söz sözleň manysy bilen aýdyp beribiljekmi enkem düşünmedim. Biri on müň kitap okap biri on müň kitap okap diýä Baryp ýatan bisowatdy. Aha.
O saýa At ber, düşündim. at ber. Hawa.
Kim ol? Aý ony Kerim agadan soraýmasam men at bererdim welkam. Kerim İkinci- Hallymy bu birinji bilen? Ýok ýok Kerim Gurbannepesow. Ha, aha.
Ikinji setiri. Biri oýnam kitap okap gudrat diýýär. Oýnam diýmek, aý ýöne okap görýäň-ä. Bir kitap okan bol sen.

Ataşyn diýen zatlarynyň göni terjimesi. Durmuşda hiç başarnyk, hiç zat kitap bilen bagly däl. Ataş nähili kitap okamasa-da, kitap okaýanlar ýaly pikir edip, durmuşda yza galman ýaşap bilýän bolsa, on müň okan bilen bir sahypa okan hem deň.
Edil men bu temada size goşulyp biljek däl, ýöne bärde näme üçin goşulmaýandygymy subut edip oturmak üçin wagtyňyzy azyrak öýdýän şoň üçin. Bärde men sessiz galýan, ümsüm galýan.
Hum. Bolanda sag boluň halypalar indiki bölümlerde görüşýänçek. Ýagyş sag oturyň. Eger goşulmak isleýän adam bar bolsa onam belläp geçeýin bize ýazyň. Myhman alyp biler sorawa. Myhman alyp bileris. Hawa ýöne gaýrat etsinler haýsy temada bular neme öňä çykyp bilýäler onam ýazsynlar. Her adamam bärik almaly. Byram geleňizde biz diňe serýozny gürrüň edýäs, eger samsyklajak bolsaňyz ýa bir şolar ýaly bolgusyz hereket etjek bolsaňyz gelmäň. Hawa, öz ugrunda diňe ägirdi adamlary garaşýas.
Hawa, indiki redaktor jikme-jik gürleşýänçäk.